Легендар җырчы, СССРның халык артисты Ризат Рамазанов үзе, Ризат Рамазановны чакырдык Акчарлакка, ул безгә Күчнәчләр белән килгән балалар белән башкорт балы, шулай бит? Менә башкорт балы диләр. Нәрсәсеннән аерыла ул? Татар балы юк бит ул, ә бит? Татар балы дигән юк, башкорт балы инде ул, Габдрәхим, беренчедән, хәерле көн, исәннәрмесез, тыңлаучылар дип әйтик, безне бит монда менә видеоны да карыйлар.

Булып, Башкортстанда, Татарстанда үсмәгән урман эчендә үләннәр, төрле-төрле әйберләр бар дигәндәй, и башкорт балы дөрестән дә татарныкына караганда аерыла теге табигате нәрсәсе белән. Табигат анда барыбер матуррак, урман ягы, су ягы, и башкорт балы нәрсә әйтсәң дә тәмлерәк. Аны Хәмдүнә дә әйтәдер, табигате барыбер ни байрак, матуррак башкорттан. Син монда шулай. Анда нәрсәсе белән байрак? Беләсеңме, менә Имсиннән барганда Актаныш белән Яркәй Илеш бит инде границада бит инде алар. Актаныштан барасың, теге бар агачлар әз. Ә Илеш районына килеп кергәч, уже ничек төртеге агачлар, Мин теге, әллә Зинер дә миңа шулай дидеме, тукта әле, ди. Башкортстанның табигатен сугыйсы килә дип теге, без урамга чыгып, без обычно иртәнге дүртләрдә, бишләрдә кайтабыз, машина әз булганда инде теге. Йә мәҗлес эшләп, йә юбилей эшләп теге төнлә белән юлга кузгалабыз да. Идрестән дә анда табигать барыбер икенчерәк, баерак дип әйтик инде. Чөнки менә Зинернең арты ягында колхоз да юк. Колхозлар уже күптәннән беткән. Басуларда менә чәчелмәгәч, бездә бит инде алабута, чүгелән үсә. Ә анда Бер ел уже чәчмәсәң, каен, чыршы, урман ягы, сразу урман барлыкка килә. Бездә бит менә син чыршыны утыртып кара, аны күпме интегрә кирәк, су сибергә кирәк, нәрсә кирәк. Ә монда үзеннән үзе кыргый җир шундый теге урман җире дип әйтик инде без аныйме? Әйе, әйе. Вак үсеп чыга бит нәрсә. Сез килдегез дә Башкортстан ягыннан. Юк, мин Сабаныкы бит. Ә син Сабанка, ә Зинера? Зинера Башкортстан районы, Башкортстан Республикасы, Караидле районы. Бу Караидле Пермь белән Екатеринбург границасында, монда Уфимка елгасы ага, Юрүзәнне ага, бик шундый таулы, матур ягы иде. Кайсы авылдан анда ул? Хәлил дигән авылдан.
Хәлил? Әй, бу мин э, Хәлил дигән кеше Хәлил дигән кеше бу Иван Грозный ны Сөембикәне сакларга килгән гаскәр дип әйтик инде, аның берсе калган булган бит инде Әтнә районының Казаккар дигән авылында. Битаман аларда менә пысак, пысмак, сы белән сөйләшәләр. Пысак, пысмак, менә минем әниенең әнисе шул якта Битаманнан. Балар ягында да башкортча теге һаумыһагыз дип башкортча сөйләшмиләр.

Чы. Менә бездәге мишәрләр шикелле теге чыкылдап. Әйе, әйе. Сыкылдамыйлар, инде чыкылдап торалар. Бу эшләп торамы?
Айгөл. Эшләп тора. Син э, контрольдә тотасың инде әле. Барысында, проектра барысы нормально.
Мгм. Менә бая әйтеп китте, соңгы вакытта нәрсә сатканың бар, бал сатам дип. Әйе. Менә бал сату сиңа нәрсә бирә? Кеше бит барыбер нәрсәдер выгода эзлиме соң, яисә син эзләмисеңме аны? Габдрәхим, мин выгода эзләмим, миңа, например, кирәк кешеләр, шул ук мин менә врачка гына дип әйтик инде, име, күчтәнәч читтертеп балап киләем, ул миннән сорый, риза тап килә бер дүрт банка миңа, сатып алам ди. Ну, теге...
Ә дүрт банка эшли торыла ма? Әй, әй, дүрт банка, үзенең туганнарына, әти, әнисенә, нәрсә, шулай алып киләм дә инде. Выгодасы шул, теге, теге абзый саткан өчен әле миңа ни, шул алты литр балып бирә инде, өч литр, ике банка. Менә аны әни ергә кайтып бирәм. Менә сиңа алып килдем күчтәнәчкә сезгә. Шулай кайда барам, башкорт. Менә балмын да җәмәгать. Әйе, башкорт күчтәнәче дип шулай таратып йөрим кешеләргә, тәмләп авыз итсеннәр дип. Киләсе елга покупательләр тагын да күбәйсен дип. Тагын да күбәйсен дип.
Синең ала торган кешеләр шушы бездә Татарстандамы инде? Әйе, әйе, әйе. Башкортстаннан тегеннән әкитәм дә үзләренең аны пасекасы бик зур. Аның нәрсәсен булса да өйрәндеңме сату эшен? Юк. Нинди ниләре бар аның? Ми- Минуслары, плюслары. Сату дип Габдерәхим, мин ничек дип әйтим? Мин Юк, син кешегә генә Әйе, китереп бирәсең. әйе, мин авыл малае. Мгм.
Ә, Ничек дип әйтим, минем әниләрдәген теге, ә, әни колхозда эшли бит инде, минем бозау карый. Әти лесхозда, аны теге тракторда эшли дип әйтик, ни чүмечле тракторда. Алар миңа теге мазут без бит нәрсә белән булыша алабыз дип, мин теге сәхнәдә дә әйттем. Ничек күтәрелдегез, сәхнәгә сезне кем чыгарды? Әти-әни һәм абзардагы икәүгез дип әйттем мин. Чөнки без сәхнәгә бу үземә генә дигән мәҗәр чыккач, әнинең ике әнинең ике әти белән үстергән икәүгезе бар иде, шуны суеп, итен сатып, шул акчага Раскрутка эшләдек без бүгенге көндә үзебезгә теге җырларны дип әйтик инде телевидение радиога инде радиога шул акчаларны бирдек инде и шушыннан калды мин теге әти әни әйтә без сезгә ди әллә нәрсә белән булыша алмыйбыз инде ди без ди теге ну авылда үзең күрәсең хезмәт хакы ун мең унбиш мең анда түләвен түләргә ашарга тегесе монысы дигәндәй минем сеңлекәш бар әле бер үгезәп кайтып бирәбез без Алар үстереп бирәләр. Бар бит инде, печәне бар, нәрсәсе бар дигәндә инде. Быел инде коронавирус булгач, Башкортстанга да бернәп кайтып бирдек әле. Чөнки бер ай Сабада тордык, бер ай Башкортстанда. Нишлисең, бөтен эшен эшләдек. Бәрәңгесен дә утырттык, чүбен дә утадык, чөгендерен дә гомер чөгендер утырткан юк инде теге кормовой чөгендер була бит әле малларга бирәсең. Шул чөгендерен дә утадык, чүбен дә утадым. Иң яратмаган эш чүбе тау иде. Кая барасың? Бөтен кеше эшләгән дәшәргә кирәк, чүбен дә утап, бүген җир кешесе булып беттек. Ни эштән курыкмыйбыз инде. Мин нәрсә әйтәсем килә, артистлар белән кайсы вакытта теге, менә күп әйткәнем дә бар инде, кабаттан булмасын. Теге солянкаларда, татар җырларында сөйләшеп торасың. Менә бу районда халык кул чапмый, менә бу районда халык куркып карый. Тегеләй була, теге кайсы вакытта ширкәт. Шулай бар инде. Әйтәләр, кайсы берләре инде, сизелә инде. Мин үземчә генә уйлыйм, мин кушылмыйм ул сүзгә. Иртәнге биштә торып, көтүен куып, сыерын савып, сөтен сдавай итеп, бозауларың арканлап, чебиләрен ашарга биреп, үзең генә киенеп, иртә баштан фермага бар син, әни өчен мине, әни менә теге Дубьяз ягыннан, минем Сылабаш дигән авылдан. Әби хәзер кызганыч мәрхүм инде, дәвә ни, зиратка кип бара, бер ике-өч көн кунып кайта инде әти белән барып, мин әни өчен эшкә калдырам мине инде. Әни, юк инде, йөрмә инде, артист каршымда юкмы икән, минем үземә кирәк ул. Барып, э, киемнәреңне салып, теге ферма киемен киясең, астын җыештырырга кирәк, име? Синажын сал, унын сал, саламын тыл, печәнен тегесе монсын, обедта кайтып, тагын маллар карап, бозауга су эчертеп, Прачки як, сеңелләреңә ашарга пешер, теләсә эшлә, прачки дип әйтик инде. Әйе, әйе. Шуннан аны бит арзу тагын эшкә китәсең, кич белән тагын авылда күпме эш, суын, суын сибергә. Дүрт көн буе шулай эшләгәннән соң, менә болай да хезмәт бар икән. И сиңа шул хезмәт хакы анда күпме анда инде. Күпме генә хезмәт хакы бирәләр. Дә күпме эшлисең, колхозда күпме эшлисең, бер ялсыз. Шуңа күрә, Караңгы диләр. э, шуңа күрә ни,
Мин халык карыймы?
Карыйлар, карыйлар.
Кысылсыналымы?
Популяр җырчы бүгенге көндә. Юк, дөресен әйтергә килә. Әлегә, әлегә Популяр.
сезне 70 кеше, 72 булса. 72 генә?
7 миллион булсын. Почему? Почему? Габдрәхим Арша. Ага. Менә шул шуңа күрә мин ул нәрсәгә теге җиңел карыйм. Менә син җырчылар турында сөйләп китсәң, шунда әйтәсең килә, күп кенә кеше

Кемнең кем икәнен ачыклап бирергә бик әйбәт нәрсә булды бу. Шулаймы? Әйе, чөнки җырлап йөргәндә, шул ук дуслар арасында, шул ук төркемдә эшләүчеләр арасында, әйтегез, Ризат, Ризат, Ризат, әйдә тегеләй, әйдә бай трае. Ә менә ничә ай эшсез яткач, синаларга эш бирмәгәч, мә дип әйтик, инде ни, үзебез дә сәхнәгә күренмәгәчме, концертлар бармагачмы, күренә кешенең чын йөзе, ничек сиңа относиться иткәне, ничек сиңа мөнәсәбәте. Менә ул нәрсәне. Чын дуслар калдымы?
Чын дуслар.
Чын дуслар алар. Туганнар әтиәннән төшкәндә. Ә, мин беләсеңме, Абдрахим? Чын дуска чын дус бар микән ул? Ләкин миңа очрамагандыр ул бүгенге көндә, әйме? Мин бүгенге көндә ышанам үземә, Әти-әнине. Менә шушы бер нәрсәдер. Чын дус. Әлбәттә, хатынга ышанырга кирәк түгел. Хатынга балам ышана инде. Ә менә дус, теге кайгы уртаклашучы күп, шатлык бүлешүче юк дигән бар бит, име, андый дуслар да бар. Бар дуслар, менә мин мәсәлән, таксида эшләп йөргәндә сәхнәдә булганча әле, бер кем дә белмәде. Төнләрне таксида эшләп йөрдем. Төнләрне таксида әйтәм, көндез Вахитовский центр детского творчества булган көне УАЗикта йөрим. Нәрсә генә күрмәде тормыш, теге мин кредитта, хатын декретта дигәндәй, шундый вакытта була бит инде. Шул вакытта беркем юк, әти-әни бар иде, бер туганнарның да әле кайсы берсе. Ә хәзер уже менә сәхнәгә җырлый башлагач, теге концерт торганда мин синең апаң бит, син мине беләсеңме? Фотога төшкәндә, бу минем туганым бит, дип кеше алдында мактану эчендә кайсы вакытта мин теге әйе, әйе дип торам, ләкин

Әдәп саклап тора инде. Менә бая сөярсек сату турында. Син сатучы булыр идеңме менә? Булыр. Ба, булыр инде. Мин бүгенге көндә күп кеше әйтә, менә ди җырчының бит инде бер балкылаган вакыты була да сүнә диләр инде. Хәзерге җырчыларны шулай диләр. Миңа менә интервьюдан сорыйлар, син генә түгел. Менә сез ди үзегезне күпме торырсыз дип уйлыйсыз ди. 4 ел, 5 ел, 10 ел, 20 ел. Мин мин әйтәм алай дип әйтә алмыйм, күп матурбыз без, ләкин без булдыралганча, тырышалганча сәхнә тотырга тырышабыз. Син гомер буе тырачаксың.
Чөнки күтәрелү ул бер нәрсә, ә тоту ул бик авыр сәхнәне. Ә сәхнәне тотыр өчен нишләргә кирәк, Габдерәхим? Яңа җырлар һәрвакытта чыгарга кирәк, үз өстеңдә эшләргә кирәк. бию мул, сәхнә киеме мул, үз тотышың мул, сөйләм мул. Программаны һәрвакытта яңартып торырга кирәк. Никадәр генә ул хитовый җыр булса тагын, хәзер бездә замана шундый, әйбер тиз онытыла. Җыр да шулай. Бер ел булды, икенче елга уже син ниндидер яңалык, ниндидер яңа нәрсә килергә тиешсең. Шул вакытта яңа клиплар эшләп торсаң, эшләп торганда гына, гел кеше телендә булганда гына, телевизордан, радиодан әйтелеп торганда гына син бүгенге көндә тота аласың дип әйтәм. Һәм инде иң мөһиме масаймаска. Бордаңы чиңәскә. Синдә юк ул. Үзләрендә масаю юк. Булмасын безнең Айдар абый Тимербаев инде һәрвакытта. Ә Айдар абый, Айдар? Айдар, Айдар абый Тимербаев һәрвакытта энем борыныгызны чимәгез, борыныгызны чисәң чиләк элерләр диләр. Сүз бар бит инде. Син мин бүгін популяр, ләкин күзләреңдә андый ни юк. Үзеңне зурга кую, менә керүгә үк игътибар иттем мин. Күп кешенең була, менә үзен әллә кемгә куя инде. Габдрахи, мин үземне популяр дип әйтә алмыйм, Аллага шөкер, үзебезнең тамашачы бар. Популяр, популяр. Менә мин Зинә ашулай дим. Аллага шөкер бүгенге шикелле үзебезнең тамашачы бар, иң мөһимен әйтәм, үз тамашачыбызны югалтмыйча, шуларга тугры булып, шуларның гайрәтен чигермичә, шулар безгә карап, менә концертта да аны әйтәләр безгә. Телевизордан ди, клиптан сез нишләптер ошатмыйбыз ди. Менә ошатмыйбыз ди менә. Концертка туган көнгә подарок итеп бардым ди, вообще бүтән ощущение, вообще бүтәнсез ди. Бик олы икән.
Белмим. Менә вирус вакытында сезне бик күп күрсәттеләр. Карадыңмы үзең? Юк шул.
Туган телләрдән, ниләрдән.
Мин үземне карага беренчедән. Анда хыянәтне җырладыгыз башкортча, аны башкортча өйрәнеп җырладыгыз. Өйрәнеп, өйрәнеп, мин бүгенгесе килә яздырып кына алдыгыз.
Юк, юк, юк, башкортча мин тулысынча рәхәтләнеп, миңа башкорт теле. Хыянәт бит әле башкортча. Башкортча соң менә.
Әллә күзләр тиеп, өзеләме өмет, сабырлыкты кайдан табарга? Сез инде минем Яшен уты кеүек күңел дәрде телеп, хыянәтең керде арага. Шуңа күрә мин башкорт телендә рәхәтләнеп җырлыйм дип әйтәм. Башта өйрәнәм мин аны. Миңа ул тел теге чит тел түгел. Шул ук теге татар-башкортка йөрмим. Безне Башкортстан да ярата Аллага шөкер, Татарстан да. Мин Татарстанда татар җегете, Башкортстанда Башкортстан кияве. Һәм Менә бүген синең белән гомумән нәрсә турында сөйлисең килә? Әгәрдә сиңа трибуна бирсәк, сәхнә бирсәк, сөйли торган нәрсә турында сөйләр идең? Габдрәхим, политика, политика турында сөйләр имеме? Ләкин мин генә бер нәрсәне үзгәртә алмыйм. Әшәке генә булып калырмын, үземә негатив кына җыярмын дип. Нәрсә турында сөйләр идем? Мин әйтәм бит инде, авыл малае. Авылга кайткан саен уйлыйм мин. Төрле яшәүче кешеләр бар, төрле хәлдә менә. Башкортстанга кайтсаң особенно. Менә пенсионерлар белән мин, мәсәлән, яз көне кайттым. Бер әби күршедәге үзе генә яши, балалары киткән инде аның, кайталар атның кырында. Кар җылып тора, тарата инде. Әйтәм, кая булышыйм әле шушы әлегә дип, Кырык авылында миңа булышам. Син кем соң әле улым дип, каян кайттың дип, әйтәм, мин Казаннан дим инде. Артист әллә син күрше дип, әйтәм, әйе шушы имин өлкән буын белән сөйләшәм. Алар ничек күргәннәр, ачлы туклы бит инде менә үзенең язмышын сөйли. Без инде бүгенге көндә зарванып түгел, Аллага шөкер инде ашарыбызга бар, эшләгән кеше барыбер үлми, эш бар бит инде. Ләкин мин әзрәк кенә җирдә эшләгән кешедә Авыл халкын, дип әйтик, гади эшчеләрне хезмәт хакларын арттырсыннар иде. Байлар белән ярлылар арасы все-таки әзрәк кенә кыскарсын иде, дип әйтәм. Чөнки бүгенге көндә кемдер унбиш мең зарплата ала, ә кемдер унбиш меңне ресторанга кереп ашап-эчеп чыга. Алай булмый бит инде. Бик каты бай кендерә бит. Шушы нәрсәне зәк кенә мин теге кузгатып алыр идем. Ә, шушы. Тагын нәрсә кузгатыр идем? Сәламәтлек нәрсәсе буенча менә күп. Тормыш инде ул ник менә һәрберебез сталкиваться итә менә. Врач бар бит инде менә укытучыларга, менә шушы өлкәләргә мин футболистларга, хоккеистларга миллионнар түкмәсеннәр ие. Юл эшләүчеләргә, укытучыларга, балалар менә барып Тәрбия бирүчеләргә бит инде менә бала белән син көненә ике бала белән өйдә генә калып торасың теге Зинерның апайларының балалары белән көне буе алар киттеләр дә районга. Өч бала малай, тыя торган түгел. Мәйтәм бу тәрбиячеләргә Алла ярдәм бирсен. Менә шушы хезмәт белән эшли торган. Мин үзем гомер буе теге Кызыксынам шундый кешегә, менә ни, барасың бит инде, мәсәлән, врач ул. Операция эшли. Монда двигатель ясый менә, моторист, улар белә, менә шөребе моннан бара менә. Шушы хезмәт, шушы кешеләргә конструкторлар алалардыр инде алар, аларны белмим. Шушындый әзрәк кенә теге кешенең хезмәтен бәяләсеннәр иде бездә. Кешене кадерләсеннәр иде әзрәк кенә. Чөнки бөтенебез дә баласы, бөтенебез дә акча өчен йөрибез бит. Син дә, мин дә бөтенебезнең ашыйсы килә, яшисе килә. Яшәгәч, яхшы иттереп яшисе килә инде аны, дип. Кайсы вакытта әйтәләр ул. Менә миңа бернәрсә кирәк түгел, эчкәч, урман эчендә бер өй булсын иде. Анда рәхәтләнеп яшәр идем, ләкин юк шул. Баланы дөрес тәрбия бирәсе килә. Балага жәлләмисең бит инде, менә уенчык бирәсе килә. Менә мин бала вакытта Хәтерлим инде безгә шул теге Бростан дип әйтик, трактор белән үзе килгәндер, Казанга бара иде, матур тракторлар бар иде. Кая инде анда колхозда эшли, әни садикта эшли ул вакытта. Лопаталар әз бит индеме. Аларга возможностьлар булмагандыр инде, шундый үтереп, мондый экскаватор трактор аласы килгән иде икән. Күз алларына китерәм, прям ком белән шулай итеп безнең капка төбенә ком бар иде, прям комда белән шулай итеп салып менә кайтып дип. Ләкин булмады. Мин җыладым инде, әти, нинди брус кисәгеннән ножовка белән теге бруска карак белән шаплап кабина ясап, теге ДТ тракторы шикелле бер ни, нәрсә, тагын агач кагып, менә эттереп уйна дип, әти миңа шулай дип ясап бирде. Бар ясап бирде инде.
Экскаватор булмаса да, менә балага да мин Гүзәл теге аны азындырасы килми, мин аны азсыгын димим. Кибеткә керә дә, теге күп кеше әйтә инде, сез мондый бер генә бала ди, ой, иркәлисез дә ди, бер үк иркәлә. Мин үзем, конечно, йомшаграк, безнең Зиниран ныграк тота баланы. Теге киемеңне җу, юк аралына пижамаңларыңны, әйберләреңне төреп куйдыңмы, урыныңны җыйдыңмы,

Өстәл янына җыелмаган чәч белән килмә, шундый тегү бар аны. Хатын кыз буларак тәрбияли. Әйе, әйе. Мин аңа рәхмәтле дәме. Сезнең кыз кыз бит инде. Әйе, Айгизә. Айгизә. Әйе, кибеткә керәбез дә, Айгизә сорый инде. Әти, менә бу уенчыкны алсам буламы миңа? Безнең деньги хватитмы моңа? Акчабыз җитәме? Мин аңа атам кызым әйтәм, бу бик кыйбат. Безнең бит әле ипотека түлисе бар. Безнең бит әле менә костюмнарга, җырлар сатып аласы бар бит әле безнең. Аранжировка эшләтәсе килә.

Рәхәтләнеп. Сораулар бик авыр түгелме? Юк. Көтелмәгән. Көнне сәгатьләр буе тыңлар идем. Көнне сәгатьләр буе мин беләсеңме? Мин берәр тормыш күргән. Менә ул 5 минуттан бакый вакыт күчә дигән кеше була бит. Биш минут таныжу менә үлә дигән кеше. Әйе, әйе, әйе. Менә мулламы ул, диндәге кешеме ул? Менә тормышта менә болай булырга, менә мондый хаталар эшләмәсен дип, шундый кешене тыңлар идем. Шундый кешене тыңлар идем. 80 яшьлек картмы ул? Мужик ягында менә. Тормышта Тавыш әкренрәк дип әйтәләр. Тавыш әкренрәк, якынрак ки. Якынрак булса, бу күренеп бетми әйбәтләп. Башта күренми дип әйттеләр, хә, тавыш әкренрәк дип әйтәләр. Ә, ризаклы тыңлыйлар. 80 яшьлек, 80 яшьлек бер тормыш күргән кешене сәгатьләр бит алар инде. Шулаймы? Әйе.
Андый кешең бармы?
Андый кеше бүгенге секендә юк. Юк ма? Тәр бит тыңлаган кеше. Тыңларлык инде. Тыңларлык әй. Илфа абый бар ише капов. О.
О, аны бүлә син.
Менә бу мин яңа сабырым хәзер. Әй, ул бик аралашырга рәхәт кеше. Ну, кызганыч, мәрхүм булды. Аралашырга рәхәт кеше дидең. Бик матур сүз әйттең. Нәрсәдән тора ул?
Нәрсәдән тора? Ихлас иде. Ләкин бу сөйләшми, ул менә депутат белән дә үзе бу депутат белән депутат була белеп сөйләшә иде. Гади ә... тракторист белән дә тракторист телен таба белә иде. Ә, хәр психолог телен таба, ә? Әйе, телен таба.
Беләсең? Депутат белән депутат инде. Әйе, әйе. Чөнки бит ул бик дөрес нәрсә ул, чөнки Менә мин үзем аның белән яндым, менә мин синең белән ихлас булып сөйләшеп утырам. Ә кайсы бер кеше шуның белән пользуется дип калды. Мин моны басыйм әле дип. Дөрес. Менә дөрес. Миңа шул кадәр авыр, миңа зинер дә гына әйтә, булма шул кадәр бер катлы, ышанма, кичермә, әзрәк кенә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сиңа зинерны бирде. Әйе. Сез икегез бер Менә синең күзләрең ул син бергә инде сез бергә монда. Анда әйтеп китермим. Минем иң куркыныч дошманым үзем ди Ләбиб Лерон. Синең иң куркыныч дошманың кем? Үзем ди менә Ләбиб Лерон бар бит шагыйрь. Әйе. Мин алай дип әйтә алмыйм. Минем иң якын дошманым ул минем иң куркыныч иң куркыныч дошманым ул миңа приближенный якын дустым наверное Дустым, ишетеләме?
Әйбәт диләр әйе. Дошман ул, беләсеңме? Куркыныч кеше ничек ул? Менә без синең белән анда елга бер, ике айга бер аралашабыз теге. Анда мин кайдадагы Петербургтагы Илназ белән елга берме, ике елга бер Күрше мин Сез тапкыр аралашты, хәтерләсәм, Хәния Исәния. Әйе, шул артында. Пирамида артында. Әйе, сөйләштек. Әйе, Хәния дә шулай. Но дошманны каян диләр? Ул дошман, э, дустың ул синең турында беренчедән бөтен нәрсәне белә бит инде, имин. Шушы дуслар дошманга да әйләнеп куялар. Менә мин шулай бер яндым. Булдымы? Булды. Шуны сөйләп кит әле, исемнәрен әйтмичә генә үзеңә карай. Исемнәрен әйтмим инде теге. Исем әйтмисең инде? Әйе. Үзеңә карыйсың. Ну, шулай булгалый, менә ул теге әллә дус, әллә кайдагы синең якын дошманны әллә кайны түгел, якын кеше. Синең турында, нәрсә турында, синең турында бөтен нәрсәне белү, сиңа приближенный кеше ул дошманга да әйләнеп куя икән. Чөнки мин әллә кайдагы Мәскәүдәге кешегә кирәк түгел, ул мине белми дә бит инде. Аралашкан кеше безнең арада дошман. Дошманга әйләнеп куя. Дошманга әйләнеп куя. Шундый хәл булды. Булды. Ничек яндың, нишләтте ул сине, нәрсәләр эшләде? Ул бер нәрсә эшләмәде, мин дә бер нәрсә эшләмәдем, ләкин мин үземә киртәк кенә куйдым. Менә шушы икән. Аңлыйм, попаступка, дурак булган, томаланган булганмын. Күрмәгәнмен. Димәк, шуннан соң комедияләр ясадыңмы инде? Ясадым, ясадым. Бөтен нәрсәне сөйләмисең әле. Әйе, әйе, әйе. Кешегә. Әйе, әйе. Үзеңне нидә контроль итә? Ачылмаска кирәк. Бик, мин бик ачыла идем, тиз ачыла идем. Кешегә. Мин кем, мин нәрсә булган? Субординация дигән нәрсәне тотарга кирәк. Хотя бы бер-ике ай. Кеше шуны кабул итеп ала тагын, уже синең белән пользоваться итә башлый. Ә тикшерү алымнары бармы синдә кешене? Андый ук теге алымнар дип мин әйтә алмыйм инде. Ничек бар шулай килеп чыга, мин аңа дип теге кешене тикшереп, аңа теге уйлап, минем аны уйларга вакытым да юк теге кешегә. Минем булмысы көндә гаилә, концертлар белән теге күз томаланган, эшләргә, Ни, яңа җырлар эшләргә. Яшәргә. Яшәргә минем, әйе. Миңа теге каяндыр менә бу кеше болай булган, мин кис кичерәм. Мин бит үч чакла бирә алмыйм мин. Хәтя беләм, ризатмы итәм, но әзрәк кенә усал бул инде. Безнең икебездә дә генә юк. Без Зинер белән кайсы вакытта әзрәк икеләшеп алсак тагын Теге. Чик! Бетте. Юк, анда усаллык юк. Юк. Дөньябызда юк. Икебездәгебез генә белән чәүчәлек. Чәүчәлек дигән сүз. Чәүчәлек. Чәүчәлек диләр инде бездә теге. Кипешләйбез икебез дә белән. Ничек болай була бу инде хәзер, әйдә. Ничек тукта инде, әйдә бергә менә. Бер-бер кунаклар 5 минуттан без сезгә киләбез диләр бит инде. Нигә әле яңа гына Уфаны чыгып киткән идек без. Ризат, давай тиз генә. Шалт анда, тиз генә кемдер идән себерә, кемдер бәрәңге әрчи, кемдер чәй куя, тегесе, монысы. Авыр вакытта группировать итә беләбез. Мин шуның белән бәхет барым белән.
Менә шуны әйтергә яткан, моны әйтеп кенә китим. 35 мең ай саен шулай бит. Вирус вакытында каян таптырды соң ул акчаны?
Җыелган запас. Хәтта мин квартираны саттым менә авырый башлагач. Әйе. Чөнки ипотека иде, хәзер бүтән квартира алдым инде. Әйе. Ипотекасыз. Җыелган запаслар да бар иде. Шуннан бер сатасы әйберем бар иде минем.

Белмәдім, мен үзем дә башларгамы, юкмы дип менә уйлап торам. Каян башларга уйлыйсыз, башласагыз? Башласак, кайсы бер заллар, кайсы бер заллар 50 50 процент кеше кертәбез, кайсы берсе безгә 50 генә кеше кертергә әле бит әле. Монда Казандамы?
Казан тирәсендә инде. Казан тирәсендә. Әтнәгә керебез дигән икән, әтнәдә 50 генә кеше кертергә дип әйттеләр ди. Башласак чистайдан башлыйбыз. Сигезенче сентябрь чистай, тугызы хәзер хәтерлим, ДК юность Казанда. Аннары Чаллы, Әлмәт, Нижнекамский бар, Питрәч бар, Азнакай бар, Зей бар. Шул якларда. Татарстан, Башкортстанга пока добро югары вообще, или Планска да куйга. Безнең мартның 15-ннән туктады. Апрельның 30-на хәт булырга тиеш ие. Шуны сентябрьдә куеп бетерергә дигән исәп бар иде, Татарстан калды. Ә уже октябрьдән безнең Башкортстан, Чиләбе, Екатеринбург, Төмән, Себер, шул яклар уже. Читтә яшәүче татарларга күңел күрәбез. Субханаллаһ.
Кем белән талашканың бар һәм ни өчен? Дөнья булгач. Кем белән талашканыбыз бар? Мин алай үзем бик конфликтный кеше түгел. Элеккедән инде дип әйтсәк. Әйе. Нәрсә өчен авырган риск анда кем белән талашканым бар минем? Дөреслек булмаганга алдалаган кеше белән талашканым бар. Мине алдалаган, мине ышандырып биргән кеше белән талашканым бар. Ни талашкан бар? Әй, безнең менә Айдар абый белән дә теге чүчү-мөчү гына без аның белән дөрестән дә теге әйтәбез син белән чын дуслар инде. Чөнки бергәләшеп алабыз. Була. Тимербаев белән. Әйе, әйе, була. Ә безне тыңлыйдыр ул. Тыңласын, бу дөрес. Тимербаев, сәлам. Юк, талашу дип инде ул теге сөйләрсә тегеләй түгел. Юк, Айдар абыйм әйтәм, менә болай бит инде. Ул үзенекен әйтә, мин үземнекен әйтәм. Айдар абый теге ул тоже э, ни, кызу кеше. Ярар, менә болай булса тогда тегеләй. Мин әйтәм, Айдар абый болай бит инде, шулай. Потом барып уртак фикергә киләбез ул барып. Уртак фикергә килә, ул нигә килә аламы? Килә, компромисс килә. Килә, килә, килә.
Э, ул да отказ бирә ала, мин дә отказ бирә алам. Без шуның белән бик матур эшләп киләбез дә, икебез дә. Потому что теге гел мин генә устап әйтеп булмый бит инде. Ул да уртак фикергә килеп, ахырдан бары, әни менә күрдеңме, мин бары тормыш күргән кеше, Менә шулай шул инде бу, дип, миңа бар әйтеп куя. Дөрестән дә, без әле Зинһир белән тек әзрәк яшьчәрәк уйлыйбыз, яшьләрчәрәк, теге кызурак, бераз җиңелрәк. Бер мисалын китерә алмыйсыңмы? Үзе дә тыңлыйдыр хәзер. Ну, мәсәлән, җырны эшләткәндә генә инде. Әйе. Җырны безнең шул җыр буенча инде. Җырны эшләткәндә, ни, сүз Зинһиры җырлап, җибәрә, мин дәвам итәм. Юк ди, сез ди дуэтта ди матуррак смотритесь ди, бергә җырлап китегез ди. Мин мәйтәм тегеләй матуррак чыга, но син мин аңламыйсың дуэтта булсын ди, дуэт башлап кит ди, мин аны шулай күз алдына китердем. Мин ди җырның ди, атасы бит ни, минем балам шикелле ул ди, шулай матуррак бу дип ди. Аранжировка буенча күп әйберләр чыга, менә миңа бу инструмент ошамый.

Шул җайлап байлап йөрүчедер инде. Бая талашу турында әйттек, мисал китерә алмыйсыңмы? Кем белән талашкан идең? Үлә бетә дип әйтимме соң инде? Габдрәхим, мин алай үлә бетә талашуны әйтә алмыйм. Менә искә генә төшми алай шыпырт кына. Әйе, менә мин әйтәм бит алай бит теге. Бу җырчы булгач кына түгел, гомумән тормыш иткәндә. Тормыш иткәндә
Юк, бабай, кычкырып, мин андый менә кычкырып, үлеп бетеп, мин сине тегеләй болай дип андый талашкан кешем юк. Юкмы? Әйе. Группада булды, бер җегетне нык кына теге шәләвәләй килеп йөри иде. Сәхнәдә уже теге субординацияне югалта теге. Ә, мин мин микән, мин кем икән? Мин кем икән дә бар, Ничек дип әйтим инде теге. Ну уже теге яшьнәсә карап аша итеге. Талашудагы түгел, нык итеп кенә бер чәчәтеп әйтеп куйдым да,
Мин... Утырдымы? Хәзер утырды, утырды. Эшли, эшли, эшли.
Мин алай итеп теге, мин, мин бит ничек дип әйтәм. Шул вакытта кычкырам да, шул вакытта кычкырам да онытам да инде. Шул вакытта кычкырам да, шул вакытта бит я онытам да. Мин алай үч сакка бирмим. Ну мин алай кеше белән теге менә син була бит алай каты талашкан бит. Мин тыныч кеше. Тыныч кеше. Мин яли мин үч көн дөньяда талашсам да, мин үземдә гәйб булмаса да, Европада яшәмигә икебездә гәйб бар. Юрий брат.

Рәхмәт сезгә безнең белән булганыгызга. Акчарлакны укыйбыз, безнең авылга да килә инде. Иң беренче итеп теге почтага акчарлак килә штрафлар белән бергә. Штрафлар саба килә, шуңа күрә акчарлакны э, язылыгыз, акчарлакны укыгыз. Инде ул теге мәс э, шундый чаралар дип әйтик, инде радио, телевидение, газет артист белән тамаша чарасында күпер. Безнең инде шушы акчарлак газеты белән күперебезне кабылсын, язучыларыбыз күп булсын. Шушы авыр мизгелләрдә коронавирусларны җиңеп, матур итеп яшәгез. Менә бу безнең интервьюның ахыры Акчарлакта булачак барысы да. Шуңа күрә Акчарлак газетасын укыгыз, барып тикшерәм. Йоклар алдыннан сөйләтеп карыйм. Габдрәхимне укыдыгызмы? Укымасагыз, икеле, укысагыз бишле куям. Пука-пука, Айгөл туташ, я тебя люблю. Тарихта бик күп шәхесләр булган. Сталин, Ленин, Солтангалиев,